Ngā whārite me ētahi tauira mō ngā raupapa tāpiri. Ka hāngai ēnei akoranga ki Te Paerewa Paetae 9258 mō te NCA ā, Pāngarau Taumata Rua. Nā, ā, i tēnei, ā, aromatuai NCEA, ā, ka whakamahia ēnei whārite e whā, ki te mōhio rawa koutou me pēhea te whakamahi ēnei, ki te tātai, ki te whakamahi i ēnei whārite, ā, ka mōhio koutou. ki ngā akoranga e tika ana mō te aromatuai. Ā, i, ā, i tēnei wā ka titiro noa iho ki te whārite tuatahi, te raupapa tāpiri, te kimi, he aha te, te nama tua aha kei roto i tētahi raupapa. Anei tētahi raupapa. Ā, ko te whitu, ā, ko te rima, iwa, Tekau mā toru, tekau mā whitu. Ā, mēnā ka titiro tātou ki tēnei raupapa, ko te nama tuatahi ko te rima. Ā, ka kīia ko ēnei ko, ko, ā, ko te ā. Nā, tērā pēnā te me ko te reta tuatahi i te arapū reta. Ā, te nama tuatahi ko te rima. Ki te eke ki te iwa, ka tāpiri whā. Mēnā ka tāpiri whā ki te iwa, ka whiwhi tekau mā toru. Ko te nama tuawhā, tāpiri whā anō, kia eke ki te tekau mā whitu. Te nama tuarima, ka tāpiri e whā anō Kia eke ki te 21, haere tonu atu. Nā, ka, ko tēnei whārite, te whārite mō ngā momo raupapa tāpiri katoa. Engari mō tēnei raupapa tāpiri, ka mōhio tātou, Ko te ā tuatahi, ko te rima. Ko te ā tuarua, nā, ka whakamahia tēnei rua kia noho kei raro, te ā, ā, hauraro rua. Ko te a tuarua, o ko tērā te, te mea tuatahi, tāpiri whā. Arā, ko te rima tāpiri whā. Ko te mea tuatoru, te a tuatoru, ko te rima tāpiri whā, tāpiri whā, o tāpiri kia rua ngā whā. Tāpiri whā whakarietia ki te rua. Te me tuawhā, ko te rima tāpiri whā whakarietia ki te toru. Nā, i konei ka kite Tēnei nama, kotahi iti iho i te tūnga e kimi ana tātou. Nā reira, mō te AN, tētahi nama, te, te nama tua N i tēnei, Kei te reo Pākehā ka kīia ko te nth, te nth nama i tēnei raupapa, i tēnei sequence, ā, ka kīia ko te rima tāpiri, ko te whā, whakariatia ki te n, engari me tango tahi mai te n. Nā te mea kei te, ā, Mahi te tango i mua i te whakarehe me whakamahi i ngā taiapa. Nā reira, mēnā ka titiro tātou ki tēnei, ka taea te whakawhiti te whā me te in tango tahi kia noho pēnei, aha, aroha mai, te rima tāpiri in tango tahi whakarietia ki te whā. Nā reira, mēnā ka titiro tātou ki tēnei, tēnei te whārite pēnei. Mēnā ko te ā, ka rima, ā tahi ka rima, ko te dī, Ka whā, arā, ko tētai te i te difference, te tāpiritanga, ia wā ka tāpirihia kia whā. Tērā te AN ka rima tāpiri N tango tahi whakarietia ki te whā. Tērā te whāriti mō tēnei um, raupapa, ā, uh, mēnā ka himi kimi tātou i te tū, nama tua whitu i tēnei, ā whitu, ka rima, tāpiri, nā ko te in ka whitu, Whetū, tango tahi, whakareatia ki te whā, he aha, me, me pēhea te, te tātai tēnei whārite? Me mahi ngā taiapa i te tuatahi. Nā reira, kei roto i te taiapa, ko te whetū tango tahi, ko te ono. Uh, me, ka, me waiho te, uh, te taiapa. Uh, Ono, whakaretia ki te whā, tāpiri rima. Nā, ka whakamahia te whakarea i te tuatahi ko te tāpiri tuarua. Rima, tāpiri, ono, whakarea, whā, ka, 24. Ko tērā ka 29. 29. Tērā te nama tuawhitu i tēnei raupapa. Ā, kia ora mai tātou.